Helo a chroes yn ôl i sianel Ffosiliau De Cymru. Ble dwi heddi? Wi ar Fynydd Llangatwg ym Mhowys, chydig i'r gogledd o Garlydan a Glyn Ebw yn Blaen y Gwent. A heddi, wi'n mynd ar cwn o mac, ond wi'n mynd i gwar, jyst Hanner milltir falle tu ôl i fi fan hyn, a gobeithio dwn i o hyd i'r ffosiliau. Gwelwch chi mewn munud. Fi wedi dod â chwpl o ffrindiau gyda fi heddi. Dyma Sandy a Molly. Os bydd i sefyll yn stond yn ddigon hir i fi ffilm o hi. Uh, dos na ddim diddordeb gyda nhw mewn deiareg na ffosiliau wrth gwrs, ond maen nhw yn licio redeg. Felly, beth gael ei weid am y ddeareg yma? Wel, dyma'r stwll lleol. Dyma tywodfaen o'r enw Twrch Sandstone, sy'n wyn neu bron yn wyn. Dwi ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld y uh, darnau bach o dywod ynddo fe ar y fideo, ond fel yma mae fe'n edrych. Um, ac mae dod o'r cyfnod carboniferaidd cynnar. Ac Mae'r cwar i ni'n mynd iddo yn llawn o'r stwff ma, y twrch sandstone. A dos dim byd arall yn gyrhednid i'r chwar. Gan weid hynny, wy'n mynd i chwilio yn y garreg galch carbonifferaidd. Wel, sut mae hynny'n gweithio? Wel, na i ddangos i chi pan ni'n nes at y cwar. A fan hyn, i ni'n gweld taren o dywodfaen twrch sy'n mestyn lawr yn y cyfeiriad na, siart dwy rain. A fel mae'n digwydd, dyna gyfeiriad y cwar hefyd, fel sy'n gwelwch chi yma. Wedi gwneud yng ngor y glas i dynnu lluniau o'r cŵn, ond er bod fe wedi bod yn ddigon rwydd gyda Sandy, dyw Molly ddim yn y cosefyll yn stond. Felly, fi dim llawer o luniau ohonyn nhw yn anffodus, ond fe ar ben y darren yn fan hyn nawr. Rydych chi'n gweld bod fe'n ymestyn tua'r dwyrain yn fanna. Iawn, mae ar ben y darren tywodfaen o hyd, ond ych chi'n gweld y llwybr yn fyna sy'n parhau fan hyn? Mae llwybr na yn bwysig iawn i stori'r cwar. dyma glyw arall i hanes y cwar. Chi'n gweld bod uh, y llwybr yn newid i liw o fan hyn i fan hyn. Bod yn fwy tywys fan hyn. Wel, dyma reian sydd wedi wneud o um, galchfaen, sef carreg galch carboniferaidd. Felly, fel wedys i, um, ni'n mynd i chwilio am ffosiliau yn y gargalch carboniferaidd. Felly, gan fod y stwff wedi cael ei ddefnyddio i wynebu'r llwybr yma, dyna glyw arall i beth sy'n o'n mlaen ni. Rydych chi'n gallu gweld yn, yn fwy clir y gwahaniaeth rhwng y ddau liw fan hyn. Dyma'r stwff lleol, dyma'r garreg galch fan hyn. Wedi dod oddi ar y brif llwybr nawr, cofe yn fanna, yn mynd lawr fanna. Ond wedi dod oddi arno fe ar y llwybr yma, a ni bron a chyrraedd y cwar. A fel ych chi'n gweld o'n blaen â ni, dyna bentwr o gerig. O ble dath y cerig? Wel, beth dwi'n meddwl yw bod rhywun wedi adeiladu'r llwybr yn defnyddio carreg galch carbon fferaidd ac roedd rhai ar ôl gyda nhw. Felly, wnaethon nhw dod â lori fan hyn, dyma'r cwar yn fyna, a jyst gollwng ei gyd fan hyn, dympio fe. Felly dyna lwyth o um, garreg galch carbon fferaidd yn fyna, ond os A fi yma, newch chi weld, lawr fan hyn, mae yna lawer o flociau o garreg galch. O ble maen nhw'n dod? Dwi ddim yn siŵr. Um, mae nhw fan hyn hefyd. Um, Mae'r cwar i gyd yn uh, y tywodfaen, tywodfaen twrch. Nawr, gall y, um, y, y garegalch ddod o, um, o'r ardal yma, achos mae yna garegalch, mae yna darren o garegalch ychydig dros y gorwel i'r ddwyrain fyna. ond gall e hefyd fod o o'r gorllewin. Felly, dwi ddim yn siŵr yn gwmwll o ble daw y, y, y carreg galch yma, ond mae llawn ffosiliau. Y prif ffosiliau yma yw coralla. Felly, mae'n rhaid i fi ddechrau edrych, ac wrth i fi edrych, Nes i ddim plan i hwn, wy'n addo, ond beth wy'n gweld yn syth bin, sef coro bach yn fyna. Dechrau da, wy'n meddwl. Wy wedi bod yma am ddwy funud yn llyffrennol, a wy wedi eistedd lawr ac yn syth wedi dechrau dod o hyd i ffosiliau. Um, Mae'n gallu bod yn anodd i gweld nhw, ond chi'n gweld cwrral yn fyna, a fyna, fyna. Nawr rwy'n meddwl taw seifon o dendron yw'r rhain, ond mae'n anodd weld a bod yn onest ar, ar y blocyn yma. Ond mae llwyth o'n nhw, maen nhw fan hyn, fyna hefyd, chi'n gweld um, bus ar ochr arall. Ah, Gwych. Mae yna lot o bethau yn y blocyn yma. Yn siŵr beth yw hwnna. Coral arall falle. anghofies i'r gair am eiliad, ond wy'n meddwl ta dyna gastropod yn fyna. Hynny yw, mae waden y môr wedi torri yn ei hanner, felly chi'n gallu gweld traws doriad o'n fe yn fyna. Just a bod. Ac efallai, um, darn o fraciopods mae'n hyn, ond mae wedi hi'n dreulio, felly does dim llawer ohono fe ar ôl. Ond mae llawer o ffosiliau yma. Bron ym mhob blocyn mae yna ffosiliau. Pob lle ydych chi'n edrych. Felly mae'r cerig yma yn ffosil efferaidd iawn, iawn, iawn. Dyna fraci y por arall yn fyna. Mae Molly eisiau fi ware â hi, ond uh, just o edrych o gwmpas, nawn ni ware Spot the Fossil, ble maen nhw. Um, os ffosiliau yn hwn, os mae un fyna, dan o fracu pod, dan y bach o bethau eraill, beth sydd fan hyn, darn o fracu pod, darn o fracu pod arall, um, beth arall, darn o falle cwrel fyna a mwy o ddarnau o cwrel fyna maen nhw mor ban bron pob carreg i chi'n codi fan hyn ydych chi'n gweld ffosiliau o rhyw fath Um, ddim yn mynd i ddangos pob ffosil i chi, byddi yma drwy dydd, ond uh, na i ddangos rai nodweddiadol wy'n ffeindo. Credu bod y rhan fwy ohono fe wedi mynd achos yn amlwg roedd y brachiopodd yma yn eitha mawr. Credu bod fe wedi mynd. Go dod yma am y golygfeydd a'r ffosiliau. Pa mae'r cŵn yn licio dod yma? Wrth gwrs, i fynd yn y dŵr.

yn y todfaen. Fel arfer, chi ddim yn gweld dim byd. Um, ddim yn dan yn ond fe fan hyn. Um, o dro i dro, newch chi weld ambell i blanhigyn neu rhywbeth, ond maen nhw mor brin. A bod yn onest, mae'n wastraff o amser a, a, i chwilio amdano nhw, achos gallech chi fod yma am ddwrnod cyfan a ddim ffeind o dim byd. Gan wedi hynny, mae crisialau yn bert. Na'r unig beth. Wel, hanner munud ar ôl i fi weid bod dim ffosiliau i'w gweld yn y tywodfaen, beth wydd i ddod o hyd iddo fe? Ie, yeah, ffosil yn y tywodfaen. Felly dyma ddarn o dywodfaen twrch. Uh, yn siŵr bod chi'n gallu gweld fan hyn, y llinell na, gyda darnau du yn fyna. Wel, glo yw'r stwff du, a dyma ddarn o frigyn coeden o ryw fath. Ond, fel wedes i, fel arfer, chi dod yma a phaid o dim byd, felly wy'n hapus iawn bod fi wedi dod o hyd i hwn. Dwi'n mynd i gadw fe, wrth gwrs, mae sawl enghraifft gwell o blanhigion carboniferaidd gyda fi, ond mae'n neis rhaid i ddod o hyd i hynny. Felly dyma fel mae'r cwar yn edrych. Os ydych chi'n edrych o gwmpas. llawer o garreg galch yma ac ar lawr y cwar. Os hoffech chi ddod yma, mae'n mynd i roi uh, cyfeiriadau ar y sgrin nesau i chi. Nawr, er taw ffosiliau yw prif ffocws y sianel yma, nag ydy dim ond ffosiliau, dwi'n go gweld pan wy'n dod ar y tripiau yma, achos weithiau chi'n dod o hyd i bethau fel hyn, crisialau eitha mawr o galsit. Ac neis i'w gweld nhw hefyd. So dyma ni. calcit. Mae hwn yn edrych yn ddiddorol. Felly, beth ni'n gallu gweld fan hyn? Yn syth, fi'n gweld brachiopods. Llawer ohonyn nhw. Un yma, un fanna, fan hyn, darnau o lawer o brachiopods.

Mae sawl fath o gwrel ar y blocyn yma. Um, dyma yr un nath ni weld yn gynharach, sef Cyphorodendron. Dyma un o'r ochr fan hyn, ac yn arbennig, byddwn chi'n gallu gweld trawstoriad o un ohonyn nhw. Ond hefyd, mae pethau fel hyn. Dwi'n cofio enw'r cwrel yma, ond fel ych chi'n gweld, mae'n wahanol iawn yn ei siap. Like a bod gyda Sandy, of course. Wel, na ni am eddi, dyma fideo bach y tro yma. Cofiwch, os ydych chi'n licio'r fideos yma, tanysgrifiwch isod a chlicwch ar y gloch hefyd, fel bod chi ddim yn colli mas ar unrhyw fideos yn y dyfodol. Um, yn y cyfamser, os ydych chi eisiau dod i'r ardal yma, i'r lleoliad yma, i chwilio am ffosiliau, bys fe'n neis i weld pa fath o bethau chi'n ffeindo. Felly, um, Dwedwch isod, os gwelwch yn dda, yn y sylwadau, os ydych chi'n dod yma a ffeindio unrhyw ffosiliau. Mae llawer i'w gael yma, um, felly, ie, yeah, gwnewch enni. Ond yn y cyfamser, am y tro yma, um, oddi wrtho i a'r cwn sy'n lawr fanna, o'i fawr i chi.